Madzibaba, madzibaba, musha wangu wasimuka mhepo. Hande munonyaradza mutauro uri pamba pangu. Madzibaba.
Chii chingava chaitika? Ah. kuti nyaya ingava yabuda zvino ndinozvipedza zvinonzi madzibaba abidio mwari kudzwai

dzoserawo shamwari dzosera eh. tangidzawo tangidza futi ah, ah, baba mwana
uri kuona here zviri kuita vana vako ndiri kuzviona ah, izvozvi kudya sadza rangu mahara kudya sadza rangu mahara eh, makore vanga mashanu hapana kana chiripo iwe mwana wako iye unomutaurira mukomana iye kuti aufamba famba hamena mai hayi ndandakutomira imi baba mama atondinonokera ini zvomuroora handichada handichatoda sanyanya kutaurisa yako adzimai ha vanozozvinzwa aiwa ngaandidzwe tandichiwa handichada ini muroora aka akabaya madhepo yake ada kuzoti mwana udi ndiasiri right hamuzvione imimi e eh?
Honai adzimai, ini ndakaberekwa ndiri one ndiro panofanira kuti paitwe mwana mkomana pano anotsiva zita raasekuru vangu saka akaiuso zvinoitika rini izvozvi ezvinoda kutochembera ndinofa manje maisinda kuona muzukuru vachingoita basa rekutamba mahombwe iwayaya Ah, ngambofamba fambawo mhana atsvagawo vamwe vasikana ashaye. ndakakuudzai baba kuti ngaaende kana kwana tsvuro uko anoroora ikokuye uyu uyu habereke habereke kupedza nguva yedu ezvino chikafu tikita chekutenga kundopedza chikafu chekutenga izvozvi akapakuda mukondo uyu Iva- flo yandikamupaya kuti pakura ndiwe ah, mukondo uyu fu aiwa aiwa handichada izvi mukomana uyu hanzwe nyango ndikamuta ndinomutaurira ndamutaurira mwana anorohwa baba mwana mukomana yangu yakaendera chii manje kuendera mahara kawo pindai mba naye murove mwana uyu ari kukudeeraimuonendoda kumudhinda izvo ndikamutaura kuti enda utsvaga musikana uku asi ndotobasahwira kuti agozoenda unomutsvagira musikana ah, mudhindei dhindai waro makore mashanu here

Ko ndeipi kosawira? Ah, pana iripo wena. Ko uri kubva nekupi kosawira? Ah, ndikubva zvangu mudondo mumbo teya teya. Ah, inga zvako shongo. Eh, ameno kwako kuri sei? Aiwa, iri kwangu kuri right. Naika? Eh.
Aiwa, ah, ndiri nani? Eh. tomboti regai tifambe fambe norhodhi veabanga tingangoona vari kumwawo ah. hmm.
hurimo maraini hurimo hurimo ah.

noti zvokuchengeta ngomwa dziya dzaunadzo ava hatisati akuziva kuti ngomwa ndeipi ipo pai mukadzi here murume here hatizivi saka uripo pakundivhairira here ehe ichienda kumba kwako kana Aiwa. zvakada kuhwawa unditengere hwawa asi kutaura zvinoramba enda undomuona mukomana yeye muone utaure naye chamuona ndanoti zvaakita zviri kutinyadzisa ndakamboyedzooka ndikati ah, chimutsvagireoka chimwe chimfanaka Ah, ngoko. achitora hunda dzake kwangu dziriko ah, ko iwewe ndiongu ungade wakamutaura unoda kuti ndimusunge manje ah. enda kwaunondikiunotora womuudza haikona kungochengeta ngomwa iye ingomwa iye ah, iwe shamari kaiwa hakuda kuramba uchingonditi ingomwa ingomwa mwana wemunhu akatozvarwa kaewe eh, akazvarwa ka ngomwa munhu ka kuda kwake here Eh, ndiye akazvamuona achiita oh, ndati ndiye akazvida here ezvo wakuda kupesana neni manje orati ndoda kuti auye kumba kwako umpe mwana asikana wake eh, iye mukomana ye umpe mwana asikana wake ndinomuudza kuti sarudza tienda unotaura naye izvozvi ah. une kuti izvozvi wakupanekuti oh, kuti undidedzera utende kuhaontaura zira ndibasa rese haa chana kutaura neweizvozvo ndozvinofanira kuitika ndozvinofanira iwewe mwana uyu ah. wamurera

Ngasibe zvotsoka. Iwo iwo ndakakuudza iwo ndapedzera ndanetsana newe. Ko unetsa nini baba ndaita sewe. Ah ah ndakati mboenda uko uko. Sawira akanga ataura futi kuti asingambo damburirane kwangu. Variko. Ah. Unoona bauri tambirire naye wakadyiswa ipona nemadzire. Ko ngaaende ka.
Kunomusikana anototi ndauya here kati yodini ah. muendera.

Iwe mkadzi wa Jaden mira hapo iwe kumhanyira kupiko. Hati tiri kuenderesa kubohora naye mkadzi wa Jaden. Fambisai. Ah, mira iwe.
Chaunomhanyira chii apa zvenyimi. Ana turuza iona. Tora sei kombe yacho kanyu. Maswerawo.
Taswera. Taswera sei kumba kwenyuko. Ah, kumba kwaswera mushe. Eh, de nayi iwe. Ah. Kongora maumba kwanu uri tepi kudya kudai makore mangani kona iwe.
Ede vana vadiki chii chamuri kugara mumba kwadzi five years no kana chiiko teti pamwe chati kuona vafuti unoka wakadumbuka munhaimi kana kutsukirawo matama aya unonyadzisirei kudaro
eh, tibvireipo vana vadiki ine mubyenyu vazukuru 25 vazukuru ipo paya zero zero apa mwana hwani akaberekwa ipo paiye jaden munonyadzisirei kudaro
ndinokupakutenga mambopuwa majadhera muri kuchikoro izvi zvakukupai kuti mugare musina kana mwana tibvire apa kopazara uri mahara eh, muchisvodawo imi
vabereki wenyu vari kuti muri kuitei five years ah, isingoda vazukuru tatova nezvizukururwi
ratinongocherwa unoda kutsime kuda kuda kuenda kusimoko